okuapɛhene atra n'agua mu ɔredi ne hene okuapɛhene to wo nsa frɛɛ ne mpakanfo n'asomfo ne ne manfo se mommrɛ na me ne mo nkyɛ asɛm bi Na nipa pepea nkoma no, ebi nim sɛ ebi a nsaase bi na abu so na okuapɛ hene ba bɛkyɛ ama wɔn nsaase mako mako bi na wɔn adɔɔso no wɔde adidi. Ebi nso susu sɛ o ebi a na okuapɛ hene ba yi ɔnkyɛ yɛn hwee. Nti ebi ɔba bɛkyɛ yɛn nantwi mako mako bi na yɛde akɔyɛ mpusu. Ebi nso sɛ o dabi ebi a na agya oguan a otu adua na ɔba bɛkyɛ yɛn na yɛde akɔyɛ mpusu. Okuaa Pinyini se, Dabi o, mesrɛ mo, ɛnyɛ ade na mba abɛkyɛ mo na monteɛ. Okuaa Pinyini se, Ɔhene a ɔnni ntam kɛse no n'asɛ ɔhene no ɔnko da. Ɛna ɔhene a n'ahofade nkɔ yiye, ne ntama nyɛ fɛ no, saa ɔhene no na ɔtu akwasidae hyɛ da. Ɛna ɔbarima nso nsi nsum ansa na waham. Na asɛm a me Ɔseadeɛ Ɔyɔkwasi Akufu, Okuaa Pinyini, mpɛ sɛ meka kyerɛ mo no, Mato ntafi ato. Ɛyɛ, moahu saa ɔsquadani na ogyina hɔ no a okita krataa no? Mato ntafi ato n'anom. Nti monwɛn m'aso na muntie no. Asɛmpa yɛ tia. Ɔsquada yi maa n'ano so a ose, Honestly speaking, in my humble opinion, without being sentimental and judgemental, and of course, without offending anyone who thinks differently from my opinion,

to say Okuapem hene has sat down to notice that Akuapem lands are not family lands but a stool lands. Nea ɔskorani pɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn nyinaa ne se, Akuapem nsase nyinara nyɛ abusua asase, na mmom ɛyɛ agua nsase. Na ɛkyerɛ sɛ Akuapem nsase nyinaa hyɛ Okuape, Okuapehene ase. Na ɛkyerɛ sɛ nea Okuapehene pɛ sɛ ɔkyerɛ nyinaa ne se, sɛ woyɛ ɔhene wɔ Bereku so, Atweasin, Aburi, Ahwerase, Ɔbosom ase tutu, Mampong, Abotakyi, Amono kurom, Manfee, Akuropong, Abiri, Ɔdawu, Awukugwa, Adu kurom, Ɛprɛde, Latte, asese aso abɔnse, baabi a adwe so, he fa, ɔkra kwadwo koro ti ase, kpungborong, baabi biara, asɛsɛwa, baabi biara a wowɔ biara no, Okuapɛ hene se, wontumi ntɔn asase ɛmfa sika no nhyɛ wo bɔtɔm, daabi, asase no wotɔn kora mpo a, ɛsɛ wode ba Okuapɛ hene wɔ baabi a ɔbɛsan ne ade, nti ahemfo no wɔnhyɛ ne nso. Ɛhɔ na ahemfo no bi se, Ah, na dedaadaw yi sɛ asase no de, ɛyɛ abusua nsase o! Okuapem hene se, Hwɛ! Mo de, mode moanya me, me, me nananom nananom nananom ne ahemfo a wɔaba awu kɔ no, wɔn na wɔagyaagyaa mo o! Hwɛ! Munnim abakɔsɛm? Monkɔ na monkɔhwɛ abakɔsɛm ɛ! Yɛn baako na egyee mo o! Ɛna mo se yɛndi mo so. Na yɛnni mo so yi, asase nka ho. Ɔkwan bɛn so na yɛfa so yɛdi onipa so? Me me predecessors no na wɔn agyaa mo na mo de bibi afala na mo tɔn ansase de sika gu mo botom na obi atɔn asase baako ama nipa du. Nifa division nso afrɛ emergency meeting hey woyo woyo hohoo hohoo Nifa division. wɔn nso afrɛ emergency meeting ɛyɛ ɛbiriw hene ɔdawu awukugua ɛdu kurom ɛprɛ de abɔnsene asɛseɛ so ahemfo yɛ kuku dam ahyia wɔsɛ ee yɛnoa ne dɛn na aming o yɛnoa ne dɛn na aming o yee asɛm na du headquarters o asɛm na du headquarters awura no mu o ɛhɔ Ɛnna Abiru hene maa ne ho mmere so te sɛ ɔpɛ bere mu gya. Egyinaa hɔ abran so kaa se, Minnom de, me ahemfo, sɛ ɛne yɛnwɔ traditional meeting a, ɛyɛ ɔse adeɛ a ɔyɛ akye mo kɔ se, ɛlɛ ara ne ɔhene Okuapehene Akoya sɛ mɔmmbe abɔ ara ne ɛkwan yu ne ɛmmɔneɛ se Na anaa nanso ne etwitwi okuapehene a moete so, na ehu, me ahemfo, me pɛ ne kyɛw ɛne enwu a, ɔse ade ɔyɛ Kwasi Akufu etu mo fo paa ɛte ade na ɛba ade ɔyɛ ne lewu na ade na ɛbɛ okuapeman tɛ. Ebiri hee de pii so se, Bosompra, Wɛ sɛ wɔn tu asase ɛfe ba, nereɛ sesɛɛ sɛ wɔn fe mo ba a na bɛ kɛ wɔ hye o, nereɛ mo naɛ a na bɛ bete wɔn asase pɛɛ na fe na wɔ bosompra a na mo anya bibi ama bosompra a sɛ beta fera kyɛ sɛɛ na mo de reyɛ no ei tete bɛ too tete o tete ɛbɛ too tete ɛno nti sɛ mo kɔ traditional meeting a monka nkyere Okuapehene se ɔnsan nkɔfa tete nkwantempɔn no na ɛhɔ na nkwagye wɔ. Mede asɛm no asi, meredi akyi. Nea ɛbɛkɔ biara mede bɛbrɛ mo. Na mibisa wo, Okura pema nsase yɛ abusua nsase anaasɛ ɛyɛ agua nsase? Asɛm a wɔyɛ a ɛmpɛ nipa. Asɛm mpɛ nipa. Asɛm mpɛ nipa. Nipa ne pɛ ne ho asɛm.